Mir begréissen Iech op eiser Presskonferenz nom Nationalvirstand, déi lescht Nationalvirstand virun der Summerpaus. A mir haten haut eng ganz Partie vu Sujete, wou ech och elo probéieren, e gewëssene Choix ze maachen an der An der Presentatioun, wat d'Introductioun haut de Moien ubelaangt, do hu mer emol eng Kéier dovun ofgesinn, eng Analys ze maache vun nationaler an internationaler Situatioun. Do hätt ee jo elo villes kéinten am Moment soen, mee mir hunn eis konzentréiert op e gewerkschaftleche Succès vum OGBL. nämlech op déi erfollegräich Kollektivvertragsverhandlungen, déi mer am Gesondheets an am Sozialwiese gefouert hunn. Et war kloer haut de Moien, dass een och all deenen implizéierte Leit, eis Personaldelegéierten an deene Betriber, eisen éierenamtlechen Haaptverantwortlechen, dat sinn déi Déi Direction syndicale si vum Syndikat Gesondheet a Sozialwiesen, dat sinn déi, déi d'Verhandlungsdelegatioun ne constituéiert hunn, a schlussendlech och Unerkennung, Respekt an och e Merci un eis eege. Haaptamtlech Leit, déi am OGBL op deem Dossier sutzen, an éischter Linn d'Nora Back, wat jo Zentralsekretär vun deem Syndikat ass a wat schlussendlech de Mérite huet, datt ganz schwéier Verhandlungen iwwer zwee an en hallwe Joer an de richtegen Hafen agefuer sinn, well et waren doudsécher keng einfach Verhandlungen. An ech wëll do e puer Wieder an deem Kontext nach lassginn. Wann haut. Déi Kollektivverträg zu 100 Prozent dat realiséieren, wat zënter 40, entschëllegt, 40 Joer d'Fuerderung am Secteur war, nämlech d'Opwäertung vun de Carrièren, déi legitim Opwäertung an Upassung vun de Carrièrë vun de Sozial a Gesondheetsberuffler. Da war den Architekt, fir dat ze realiséieren, just den OGBL a keen aneren. Ech wëll direkt gewerkschaftlech dat emol ofschléissen an nach eng Kéier soen, et ass eigentlech e Beweis, wéi gutt eng Eenheetsgewerkschaft ka fonctionnéieren, nämlech wann een 80 Prozent, an dat sinn d'Wahle bei de Chambres des Salariés gewiescht, respektiv 90 Prozent vun de Personaldelegéierten am Secteur huet, da kann een de facto scho vun där eenheetlecher Gewerkschaft schwätzen, an da gesäit ee welch Kraaftentfalung datt ee datt ee ka maachen. Dat Zweet ass, dat ass natierlech eise Rôle, de Rôle vun der Politik an awer och de Rôle vum Patronat an deenen an deene Verhandlungen. Wann ech soen Haaptarchitekt, jo, den OGBL war deen, deen eigentlech scho ganz fréi erkannt huet, datt no dem Gehältergesetz an der Fonction publique dat heie mat Sécherheet net géif konfliktfräi iwwer d'Bün lafen. Där erënnert Iech, am November 2014 huet den OGBL an den Negociatiounen, Diskussioune mat der Regierung am Zukunftspak eng Regierung dozou verpflicht, de sougenannten Artikel 28 an de Kollektivverträg anzehalen. Dat war, kann ee soen, e gewëssene Wäitbléck, dee mer haten, well mir woussten, wéi gesot, datt dat hei net konfliktfräi géif iwwer d'Bün lafen. Ech wëll direkt dozou soen, Déi Verpflichtungen, Artikel 21, anzehalen, dat heescht, dass ee sech gläichgewiichteg par rapport zu den Décisiounen an der Fonction publique an de Kollektivverträg ze beweegen huet. D'Carrièrë sinn an der Fonction publique opgewäert ginn, also mussen se dann och elo definitiv an den zwee Kollektivverträg opgewäert ginn. Dat ass d'Ëmsetzung, ganz praktesch einfach erkläert, vun dem Artikel 28. An dat war enorm wichteg, well Net nëmmen, dass mer dat do festgeschriwwen haten, mee ech wëll nach eng Kéier confirméieren, lo am Epilog zu dem Konflikt, dass d'Regierung zu all Moment dat agehalen huet, wat se am November 2014 mam OGBL ofgemat huet, an dat sans faille. Dat heescht, wann et zu engem Konflikt an deem Secteur komm ass, huet dat doudsécher net un der Regierung gehalen, au contraire. An ech wëll och do nach eng Kéier drun erënneren, et ass jo relativ wäit gaangen, wann op eemol Ministeren, de Minister Kersch an der Fonction publique, de Minister Schneider an der Sécurité sociale, esou wäit ginn, dass se och nach mussen no bausse soen, ween ass eigentlech dat Patronat, vu welche Gelder gëtt dat do Patronat eigentlech finanzéiert, wann op där enger Säit eng Regierung sech un dat hält, zu wat se sech verpflicht hunn, nämlech den Artikel 28 an elo d'Interpretatioun dovu, well d'Patronat mat sengen eegene Kollektivverträg, wou den Artikel 28 drastoung, sech eigentlech net dru gehalen huet oder alles probéiert huet, sech net drun ze halen. Insofern ass niewent dem Haaptarchitekt vum OGBL, well d'Konzeptioun vum Vertrag, d'Iwwerleeungen, Mobilisatioun, an Dir wësst, et war den éischten Héichpunkt war déi Manifestatioun vun den 9.000 genau virun engem Joer. Den zweete war eigentlech elo de Schluss, wou den OGBL gewisen huet, datt en am ganze Secteur, dat sinn an 23.000 Leit, déi concernéiert sinn, streikfäeg war. An et war jo déi Streikfäegkeet, déi eigentlech dozou gefouert huet, da, an net éischter, datt e Patronat schlussendlech, kann ee soen, kapituléiert huet an d'Fuerderungen zu 100 Prozent huet missten ënnerschreiwen. Ech betounen missten, well si haten do aner Optiounen. Dat heescht, de Luef fir d'Patronat, dee gëtt et an dësem Fall iwwerhaapt net, au contraire. Fir meng Verhältnisser war dat vun hirer Säit eng irresponsabel Verhandlung. Spéitstens no der Manifestatioun vun 9000 hätt do missten Alenke kommen a konstruktiv verhandelt ginn. Mir hätten dono nach missten op d'Schlichtung goen. Zu der Schlichtung verléieren ech och nach e Wuert. awer irresponsabel, well well an a mir hu bëssen Dréckbléck Bléck gemat an deem doe an deem doe Sektor. Et goufen Zäiten, do hat e Patronat, och wann et zu gréissere Konflikten an et ass ëmmer zu Konflikten am Sektor komm, dat soll een net negligéieren, mee op där anerer Säit hat een et bis, ech giff soe bis virun 10 Joer mat engem Patronat ze dinn, wat ganz genau wousst, Hei, ech sinn an engem Service public, hei geet et ëm d'Qualitéit vum Service public, hei geet et ëm d'Attraktivitéit vun deene Beruffer, Sozialberuffer, Gesondheetsberuffler, hei geet et ëm d'Aarbechtsrelatiounen. Gutt Aarbechtsbeziunge bedeiten och automatesch Qualitéit fir d'Patienten oder fir all déi Leit, déi och vum Sozialwiese profitéieren. Dat huet leider an dëse Konfliktverhandlungen iwwerhaapt net méi an deem Sënn stattfonnt, well e Patronat vun deemools war dann och visionär War kreativ, et gouf schonn eng Kéier eng partiell Opwäertung am Spidolsberäich Ufank 90 an deem Vertrag. Dat war no den Table ronden deemools, Dir erënnert, dem Minister Layure gelaf sinn. Mee do gouf et net virdrun e Gehältergesetz beim Staat. Do gouf et d'Initiativ vun deeg am Kollektivvertrag. Dat hätt ee sech mat deem Patronat vun haut iwwerhaapt net méi kënnen virstellen. Dono hate mer Iwwerhaat déi ganz Entwécklung vum Artikel 28, och dat ass net konfliktfräi ofgelaf, mee et ass do entwéckelt ginn, well och do d'Visioun war, dass et fir dee Service public wichteg wär, dass do par rapport zu dem ganze Rescht vun den öffentlechen Dingschtleeschtunge misst de Lien gehale ginn um Niveau vun den Aarbechts an Lounbedingungen vum Personal. Mir haten d'Penurie Enn achtzeger Joren, Ufank nonzeger Joren, Et ass vill gemat ginn, well jo och ganz vill Fraen an deene Beruffer schaffen, um Niveau vun den Aarbes a Lounbedingungen. D'Aarbesorganisatioun ass eigentlech, kann ee soen, exemplaresch. Mir haten d'Aarbeszäitverkierzung an den Enn nonzeger Joren. Mir hate ganz, et ass e ganz fortschrëttleche Modell och vun der Formation professionnelle continue instauréiert ginn. Dat war nach Ufank 2000. Alles dat ass an eisen Aen haut ondenkbar mat deem Patronat wat op där anerer Säit sutz an och elo nach ëmmer sëtzt. Ech wëll eppes kloerstellen, dat ass, datt och mär an all deene leschte Joren erlieft hunn, datt genau dat d'Patronat probéiert huet, an engem ëffentleche Leeschtungsberäich, am Gesondheet a Sozialwiesen, neoliberal Personalpolitiken anzeféieren. Et ass e bësse wéi, jo, wéi eppes, wat lues a lues infizéiert gëtt a wat dozou gefouert huet, datt an deene Joren elo virdrun do probéiert gouf, Carrièren mat festen Anciennetéiten déi op Diplomer baséieren, ofzeschafen, d'ailleurs si vill Geld doranner ausgi fir Boîte wéi Deloitte an anerer do ze engagéieren, fir do matzehëllefen, Carrièren, déi funktiounsgebonne wären, Carrièren, wou d'Leeschtungsbewäertung gouf, alles dat ass probéiert ginn. A wann haut d'OGBL e groussen Erfolleg ass, huet an deem Kollektivvertrag, dann ass et, an deene Kollektivverträg, dann ass et net nëmmen zu 100 Prozent endlech déi legitim Fuerderung vun enger ordentlecher Aklasséierung vun de Carrièren duerchkritt ze hunn, mee virun allem och déi do Pläng duerchkräizt ze hunn, fir lo op eng, egal wéi, mol eng gewëssen Zäit ass alles dat vum Dësch, well déi nei Carrièren, déi baséieren op Anciennetéit an déi baséieren op den Diplomer an net op Leeschtungsbewäertungen oder Funktionsgebonheeten oder wa oder wat och ëmmer vu neoliberale Gedankengut, wat een sech do ka virstellen. Sou, dat fir awer mat engem Appell ofzeschléissen un enge par rapport zu engem Patronat, dass se hir Approche, seng Approche zum Personal einfach erëm ännere muss, erëm vill méi no un de Service public erukënnt, sech net hei opzeféiere wéi Shareholderen, well Sharen hu se keng an dat hunn d'Ministere jo och gesot, ween, wee finanzéiert eigentlech déi Betriber, mee als Stakeholderen, déi erëm dozou kommen, wéi et eng Kéier war. Ech kéint och Nach eng Kéier och d'Patronat aus dem SS do zitéieren, déi Enn nonzeger Jore wéi d'Fleegeversécherung agefouert gi sinn, dohinner gaange si mam OGBL, an dat hätt den OGBL eleng net duerchkritt deemools, mee mam OGBL zesummen Wäitsicht haten a gesot hunn, wann d'Fleegeversécherung kënnt, da schütze mer de Service public par rapport zu kommerzielle Multinationalen, andeem mär hei e Kollektivvertrag d'obligation générale, den SAS, aféieren, an dat ass deemools passéiert, och haut schwéier virstellbar, dass dat nach mat deene Patronatsvertrieder, déi déi Verhandlungen gefouert hunn, nach machbar war. Dofir Appell un d'Patronat, eng aner Approche zum Personal. Si hunn eng Chance verfeelt, Aarbechtsbeziehungen ze verbessern. Si hunn eng Chance verfeelt fir d'Attraktivitéit vun de Berufer weider ze bréngen, well schlussendlech ass d'OGBL duerch säin Accord deen dat mécht an net si, an si sollen elo erëm op eng ordentlech Bunn zeréck kommen an u sech hir gesamt Personalpolitik am Fong iwwerdenken. Dat esou dozou. Zur Schlichtung wëll ech och nach eppes soen, Mir sinn enttäuschend wéi d'Schlichtunge verlaf si well D'Transliatioun huet sech iergendwa reduzéiert op just eng Duerchlafstatioun tëschent gescheiterte Verhandlungen an der Fro Streik oder net. An Urofstëmmung gouf et zwar eng Transliatioun, mee se huet iwwerhaapt näischt bruet. Dat war Passivitéit. Et war, wéi wann se net do gewiescht wär. An och do mussen iergendwann eng Kéier politesch Responsabilitéite kommen, fir dat fir dat ze iwwerdenken. An dat gëllt och fir d'personell Besetzung vun der vun der Conciliatioun. Voilà, dat dozou gesot. Hoffen ech ass elo, mir sinn natierlech frou, dass dee Konflikt eriwwer ass. Mir hunn e Succès fir eis als OGBL, fir all eis Memberen do elo kritt an zu voller Satisfaktioun. An ech hoffen ass elo, dass och do elo d'Aarbechtsrelatiounen an de Lot kommen, mee allerdéngs mat deem Appell, deen ech virdru gemaat hunn. Mir hunn dann haut de Moie, och all déi politesch Dossieren nach traitéiert, déi am Moment fir eis souwuel aktuell ustinn, wéi all déi politesch Dossieren, déi fir eis awer och a Previsioun vun de Wahlen ustinn, dat heescht, wat d'Programmer vun den eenzelne Parteien ubelaangt. An Dir wësst jo och, dass mer am Moment en Tour maachen bei alle politesche Parteien, fir en Echange ze hunn a virun allem fir och de Parteien ze soen, wéi mär dat en vue vum nächste Jor gesinn. Mee nach eng Kéier, et sinn och aktuell Sujeten traitéiert ginn. Ee vun den aktuelle Sujeten ass dee vun der Pflegeversécherung. De Statsrot ass elo laanscht. Et gëtt sech vum Minister erwaart, dass dat elo schnell an d'Parlament kënnt. An ech wëll hei nach eng Kéier soen, dass mir halen eis un dat, wat den OGBL vun Ufank u gesot huet, Mär wäerten dat Gesetz jugéieren ob dat eng Fleegeversécherung ass, déi besser ass wéi déi, déi besteet, oder ob et eng ass, déi méi schlecht ass. A wa se méi schlecht ass, da wäerte mär dat Gesetz net akzeptéieren, mär wäerten dat net guttheeschen, mir wäerten et kritiséieren a mir wäerten et och als negativ duerstellen. Dat hu mer och elo nach eng Kéier dem Minister vun der sozialer Sécherheet communiquéiert. An ech wëll just resüméieren, wat am Moment fir eis dräi Haaptpunkte sinn. Dat Éischt, dat ass déi schlussendlech definitiv Iwwerpréifung, wat d'Leeschtungskraaft vun der Versécherung ubelaangt par rapport zu där, déi elo besteet. Dat Zweet ass dann déi ganz Geschicht ronderëm déi sougenannten Aidant informellen. Där wësst, dass d'Fleegeversécherung bis e gewëssenen Niveau vu Fleeg virgesäit, dass et do Prestations en espèces, also Geld, gëtt, an dat war ëmmer, an dat war ëmmer virgesinn, fir no, fir Persounen, déi der pflegebedürftiger Persoun no giffen stoen, an éischter Linn also d'Famill, fir déi also och do materiell ze ënnerstëtzen. Mär hunn awer an deene leschte Jore missten erliewen an mengt Lëtzebuerger Wort och hei present hat virun net all zu laanger Zäit e ganz interessanten Artikel genau iwwert deen doe Sujet, wou däitsch Firme Polinen, Polinen engagéieren, ech soen elo Polinen, well et sinn déi meescht, sinn déi meescht, wahrscheinlech bal 100 Prozent si Fraen, déi concernéiert sinn an déi ënner anerem also och hei zu Lëtzebuerg 24 op 24 bei der fleegebedürfteger Persoun sinn, doheem, doheem, dat ass elo net a Betriber, a wou mer wëssen, datt u sech den Droit du travail, awer ech soen au sens large, well da si mer bei den Agrémenten, mir si beim Aarbechtsrecht, mir sinn awer och beim Kollektivvertrag, d'Obligation générale an natierlech Aarbechtsrecht, Aarbechtszäiten an esou weider, wou déi manifestement violéiert ginn a wou dat eng Situatioun ass, déi net méi oprecht ze halen ass. An déi bescht Method ass dat, dass, wann eng Fleegeversécherung weess, dass dat esou ass, dass se dohinner geet a seet, Majo, wann ech schonn am Moment eng Reformdiskussioun maachen, dann muss dee Punkt och iwwert meng Säit hier, kloer gekläert sinn. An dee wär einfach ze klären, andeem ee seet, Majo, Hëllef direkt iwwert dat, wat een den Entourage nennt, definéiere mer par rapport zum zweeten Degré vun der Famill. Alles driwwer eraus si mer an engem Salariatsverhältnis, wat dann no de Règle de l'art an de Règle virun allem vum Aarbechtsrecht an och Agrément, do si mer also och bei de Gesetzer, déi de Secteur an d'Aktivitéit selwer betreffen, dass dat eben automatesch muss strikt applizéiert ginn, well soss gëtt et dat Geld net. An et ass guer kee Problem am Gesetz dat ze soen, iwwer e Reglement och ze klären, wat alles deen Eenzelne muss op den Dësch leeën, fir ze beweisen, dass mer net an enger illegaler Situatioun sinn. Dat fänkt natierlech mat engem Aarbechtsvertrag Un oder mat engem Vertrag mat deene Betriber, wou och ganz kloer ass, dass déi Betriber mussen op alle Punkte konform sinn an och déi Saachen esou anhale wéi et muss sinn. Ech wëll dat elo net weider verdéifen. Et ass einfach ze maachen, mee geet net, dass illegal Aarbecht bis schwaarz Aarbecht finanzéiert gëtt iwwert eng öffentlech Versécherung. Och ech sinn Assuré an där an där an där Versécherung an ech refuséieren eigentlech vu menger Persoun, dass déi Versécherung Geld ausgëtt fir illegal Aarbecht ze bezuelen oder Schwaarzaarbecht oder wat och ëmmer. Drëtte Punkt, deen elo nach ze klären ass oder wou de Minister muss aktiv ginn, dat ass d'Fro, Wou situéiert sech an Zukunft déi sougenannte Cellule d'évaluation, also déi Cellule, déi déi eenzel fleegebedürfteg Leit evaluéiert par rapport zu eeben hirem Grad vu Fleegebedürftegkeet? fir eben och kënnen d'Decisioun ze huele par rapport zu de Prestatioune vun der Assurance dépendance. Déi Cellule ënnersteet am Moment der IGSS. De Projet wëll déi Cellule ënnert de Ministère, ënnert Autoritéit vun dem Ministère vun der Sécurité sociale kréien a mär als OGBL wëllen eigentlech dat, wat normal ass. An normal ass, dass déi Cellule ënnert d'Assurance u sech kënnt. Well an der Assurance sëtzen déi, déi och assuréiert sinn, d'Representante vun hinnen, déi, déi déi Assurance majoritär bezuelen. Well mär wëllen net, dass déi Cellule ënnert engem Ministère ënnersteet, dee jo ganz einfach, an ech maachen do kee Procès d'intention par rapport zu iergendengem, iergendeng Regierung, déi dohinner geet a sech en Zukunftspak afale léisst a seet, do muss gespuert ginn, A lo dréckt emol Schrauwen an d'Stellschrauwen do an esou weider, Cellule d'évaluation, lo fuert emol duer. Genau dat, wat elo passéiert ass, risquéiert also an Zukunft nach méi wéi eng Kéier ze passéieren. Mir refuséieren dat an déi eenzeg Méiglechkeet, doriwwer eng seriö, demokratesch, matbestëmmend Kontroll ze hunn, dat ass, wann d'Cellule d'évaluation ënnert d'Assurance kënnt. D'Regierung ass opgefuerdert, dat ze maachen. Dat sinn op alle Fall déi dräi Punkten, vun deene mär ofhängeg maachen, ob mär dat Fleegeversécherungsgesetz do guttheeschen oder och net. Mir haten dann, an ech probéieren se elo relativ schnell duerchzegoen, déi aner Themen, d'Reklassement, wou mer nach eng Kéier drop higewise ginn hunn, dass dat Gesetz eng ganz, ganz Partie vu Lacunen am Moment opweist a wou mer eis vun der Regierung erwaarden, dass se och schnell elo Solutiounen kënnt an wou et eigentlech generell esou muss sinn, dass deen, deen am Fall ass, eigentlech dee muss sinn, dee muss kënne gehollef kréien an net deen ass, deen u sech deen ass, deen, sief et prozedural oder bürokratesch an esou weider, am Krees dréint, bis en eigentlech zu senge Rechter kënnt. Do muss e sech eng aner Philosophie dran, ech resuméieren elo net hei Detailer vun de Fuerderungen, mir hate viru kuerzem eng Presskonferenz, ganz aktuellt Thema, do muss eppes passéieren. Dann hate mer d'Léin an de Mindestloun. Mer hunn nach eng Kéier e Suivi gemat vun eiser Louncampagne, Tarifpolitik insgesamt, well et gëtt jo net nëmmen an engem Spidolswiesen, an engem Sozialwiese verhandelt, do komme ech nach drop zeréck, mee dann natierlech och par rapport zu dem Mindestloun, wou mer nach eng Kéier confirméieren, eis Revendicatioun vun den 10 Prozent fir dës Regierung an net fir iergend eng, déi dono, dono kënnt. Mir hunn dann d'Reforme par rapport zum Aarbechtsrecht, déi mer fuerderen. Mir hunn analyséiert dem Minister, Aarbechtsminister Nicolas Schmit säi Projet par rapport zu dem Chômage de longue Durée, wou en jo dohinner gaangen ass a gesot huet, mä statt datt déi an der Form vum OTI hänken, dat heescht der Occupation, wat ass et, temporaire indemnisé, wou Leit, virun allem och bei Stat, Gemengen, ëmmer erëm, ëmmer erëm ënnert déi Form Do falen a finalement normal Aarbechtsplaze besetzen, ouni dass se eben a festen Aarbechtsverträg sinn, wou jo elo de Minister Schmit eng Initiativ geholl huet, e Projet de loi, dee seet, Majo, fir de ganzen öffentleche Beräich, Établissements publics, Stat, Gemengen, awer och d'Fondatiounen, ASBLen, dass et do muss méiglech sinn, eben Chômeurs de longue durée, iwwert een ee Joer also am Chômage an iwwert 30 Joer net nëmmen dann anzestellen, well et kann een ëmmer Leit astellen, mee dass dann géif iwwert de Fonds pour l'emploi dat éischt Joer zu 100 an dann ass et meng ech 80 a 60, wann der Joer 50 sinn, da bis un d'Enn vun hirer Carrière dat bezuelen, well schlussendlech ass et méi sënnvoll Aarbechtsplazen ze finanzéieren wéi Chômage an Aarbechtsplazen. An do hänkt natierlech och de Punkt, wou mer a weider Iwwerpréifung sinn, well jo och den Aarbechtsminister gesot huet, dat mussen nei Aarbechtsplaze sinn, däerfen also keng déi remplacéiert ginn, well soss géif en natierlech säin Zil verfeelen. An och do musse wahrscheinlech nach déi eng oder déi aner Präzisiounen gemat ginn. Ech wëll just awer haut de Message ginn, dass den OGBL dat als eng ganz positiv Initiativ aviséiert. D'Detailfroen, déi kommen dono, do säiten och d'Chambres professionnelles domat befaasst sinn. Do si mer nach net. Wichteg ass de Message, dat ass eng gutt, eng gutt Geschicht. Dann hate mer d'Reforme du travail, wou mer nach eng Kéier drun erënnert hunn, dass mer dës Regierung, vun dëser Regierung erwaarden, dass mer Verbesserungen am Aarbechtsrecht elo nach kréien, um Niveau vun ënner anerem de Sozialpartner. Pläng, well schlussendlech d'Praxis jo, an och do hat mer eng Pressekonferenz, beweist, dass dat Gesetz eigentlech scho laang net méi deem entsprécht, wat muss sinn, dass eigentlech ze vill, ze vill, ze vill kann dovun déi negativ ausgeluet ginn oder net respektéiert ginn. Ech ginn och do net an d'Detailer an, do schwätze mer vu Seuilen, do schwätze mer vun de Verhandlungen u sech, do schwätze mer vun de gewerkschaftleche Rechter, wat ass, wann eng Conciliatioun ass, an esou weider an esou weider. An datselwecht gëllt natierlech och fir de Plan maintien emploi, wou mer jo elo zënter de facto scho bal deem Gesetz, dat ass meng ech 2007 oder 2008 a Kraaft getratt, an der Kritik stinn, well et an där doer Form net allzu vill bréngt. Dann Dann d'Protection des données, dat ass deen Dossier, wou mer jo en erfollegräiche Piquet virun der Chamber haten. Do hu mer haut den Enke ganz kloer gesot, dass mer eis dogéint ausschwätzen, dass an Zukunft um Niveau vun der Aarbechtsplaz dann net méi d'Autorisatioun vun der Commission nationale de protection des données, de la protection des données erfuerdert soll sinn. Do maache mer op weiderhin Oppositioun dogéint. Mir sinn kann ech soen, a Gespréicher mat Regierungsvertrieder, mee dat huet nach net elo zu engem definitive Resultat gefouert. A wann, do si mer natierlech bei esou engem wichtegen Thema absolut bereet, zu weideren Aktiounen iwwerzegoen, fir dass eis Recht a virun allem, ech nennen dat elo, d'Aarbechtssphär, d'Aarbechtssphär, dat ass net nëmme Privatsphär, dat ass d'Aarbechtssphär vun deem Eenzelnen op senger Aarbechtsplaz, seriö protegéiert gëtt, wat net de Fall ass, wann dee Projet de loi esou géif duergoen. D'Fiskalitéit vun de Frontalieren, de Jean-Claude Bernardini ass, kann elo haut de Mëtten net do sinn, och do si mer, dat bezitt sech op d'Fiskalisatioun net nëmme vun de bestuetene Frontalieren, mee och gegebenfalls vun de Pensionnéeë mat Carrière mixte um Niveau vun de Pensiounen, do si mer a längerer Zäit jo an Gespréicher mat dem Finanzministère an do erwaarde mer eis, dass elo am Juli mer méi no un eng Solutioun erukommen, well d'Zäit drängt, well alles muss jo kënnen och ëmgesat ginn. A wa mer nach net fäerdeg sinn an den nächste Méint, jo da muss gegebenfalls An dat ass och wichteg ze soen, d'Applikatioun do vun der Steiergesetzgebung, wat drop aluecht, d'Applikatioun fir Frontalieren, ëmme weider d'Joer ausgesat ginn. Semestre européen kommen ech méi spéit nach eng Kéier drop zréck. Do erwaarde mer just, dass eis Regierung nach en Datum gëtt, eis an der UEL, fir iwwert déi lescht Recommandatioune vu Bréissel ze schwätzen. Voilà, an da kommen ech zu dem, kann ech soen, de Plat de résistance, dee mer, de Plat de résistance, dee mer haut de Mëtten haten, dat sinn d'Pensiounen. A vläicht do, do Folgendes, Mär hunn, an dat wësst Der, dass am Moment den, den, de Bilan technique gemat ginn ass vun der IGS am der Lafzäit vun der Période de couverture, déi jo jeeweils ëmmer zéng Joer huet, dass en Aarbechtsgrupp dozou agesat ginn ass, wou den OGBL lo net direkt partizipéiert, mee wou et d'Beruffskummere sinn, wann een dat emol vun der Salariatssäit kuckt, an dass do och verschidden Orientatiounen a Reflexioune solle gemat ginn, wou et da soll an der Zukunft higoen. Mär hunn als OGBL dee Rapport ganz, ganz minutiös Gelies op all Fall all déi Etüden, déi gemat ginn fir d'Zukunft. Mär hunn eis Gedanke gemat a mär hunn eis och virun allem Reflexiounen gemat, an welch Richtung dass et kéint goen. Ech wëll hei direkt soen, dat wat mer elo hei soen, ass och ganz kloer de Message, dee mer un déi politesch Parteien riichten en vue vun de Walen d'nächst Joer. Mär hunn, mär hate jo elo Rencontere mat der LSAP, mat der csv, déi ech elo net weider kommentéiere wëll. Mir hunn awer ee Punkt, wëll ech awer ganz kloer soen, Mir hunn den zwou Parteie kloer gesot, dass mär eis erwaarden, dass eng fortschrëttlech Positioun kënnt par rapport zu de Pensioun, a wann déi net kënnt, da wäert et eis erëm eng Kéier ganz schwéier falen, fir eng Partei opzeruffen par rapport zu de Legislativwahlen, oder ëmgedréint kann et jo emol passéieren, dass mer erëm eng Kéier opruffen, eng bestëmmte Partei net ze wielen, ouni elo eng genannt ze hunn. Sou, Pensiounen u sech, Rapport, wéi gesot, Analys an dono, wou kann et, wou kann et higoen? Ech wëll direkt mol dat heie soen, Fir den OGBL ass just eppes seriö, dat sinn déi Analysen, déi op zéng Joer gemaach ginn, elo kéint een och nach driwwer streiden, 15 Joer, dat hänkt ëmmer dovun of, wéi een déi Période de couverture do wëll definéieren. Wat awer absolutte Brach ass a Kabes ass, Dat ass, wann ee Projektiounen op d'Joer 2060 mécht, aus dem ganzen einfache Grond, well dat héchst onwëssenschaftlech ass. An eppes, wat héchst onwëssenschaftlech ass, ass natierlech par synonyme och héchstwahrscheinlech, dass et esou oder esou falsch ass. Dat ass schonn éischter Zoufall, dass et herno richteg ass, wat elo prognostizéiert gëtt fir 2060, wéi ëmgedréint. An dat huet sech jo och an der Vergaangenheet esou erwisen. Ech kéint Iech elo hei zitéieren, d'IGSS am Joer 1991, wat déi fir d'Joer 2014 gesot huet a wéi se sech verflappt huet, iwwert den Nombre de cotisants am Joer 2014, wéi se sech verflappt huet, wéi am Moment misst de Pourcentage sinn um Niveau vun de Cotisatiounen, fir d'Finanzen, fir d'Finanzen, fir d'Pensiounen ze finanzéieren. Sou, dat war 1991, elo 2017, an hei gëtt vun 2060 geschwat. Ech kéint och elo esou weiderfueren, nämlech all Comparatiffe Maache vun deem Grupp bei der Bréisseler Kommissioun, déi och ganz wichteg ass fir dee Rapport, deen hei zu Lëtzebuerg gemat gëtt, nämlech den Aging Working Group, an deen zwou Etüde gemat huet fir Lëtzebuerg, zwou Analysen, eng 2012 an eng 2015. An ech ginn Iech elo net all d'Donnéeë vun der enger a vun där anerer, oder Projektiounen, mee just vläicht eng. nämlech d'Population active. A wann dat stëmmt, wann déi Heianschuele wierklech stëmmen, also ech kann se bal net gleewen, da wär am Aging Working Group 2012 ass gesot ginn, majo am Joer 2060 wäert d'Population active hei am Land 495.000 Leit sinn. Am Joer

mat der mat der Entwécklung, jo, well d'Croissance an dann d'Produktivitéit natierlech mat hei, mat do an esou weider. An da gesäit een, welche Brach dass et ass, wann ee mengt, et kéinten hei Projektiounen op 2060 maachen an doraus eng seriö Pensiounspolitik maachen, Pensiounspolitik, dat heescht sech seriö Gedanke maachen iwwert eisen aktuelle System a wou e soll higoen. Dat ass lächerlech a mir wäerten dat och Ganz kloer un alle Parteie soen, wa se elo hir Programmer opstellen, op wat baséiere se sech? Op eng Projektioun vun 10, 15 Joer oder op eng Projektioun vu bis 2016? Ech kéint Iech elo do mat Zuele bombardéieren, dat maachen ech net, ech hunn der e puer gesot, mee déi aner déi si plus ou moins an deem selwechten Ordre de grandeur. Den OGBL hält fest, datt mer, voll hannert eisem öffentleche solidaresche Rentensystem stinn, dass et näischt Besseres gëtt. All déi privat kommerziell Versécherungen leie wäit, op alle Fall fir de Benefice vun de Leit, wäit ënnert deem, wéi e staarkt öffentlecht solidarescht Pensiounswiesen. An e puer Avantagen. En Avantage, dat ass, dass mer Iwwert dat Ëmlageverfaren, d'Cotisatiounen vun haut sinn d'Pensiounen vun haut an d'Cotisatiounen am Joer 2016 sinn d'Pensiounen am Joer 2016. Dass genau dat dee System, wéi e konzipéiert ass, garantéiert, d'Indexupassung, d'Upassung un d'Loun an un d'Akommesentwécklung, Dann, dass et garantéiert Minimalpensioune fir d'Leit hei zu Lëtzebuerg, an dat natierlech an enger gewëssener positiver Ëmverdeelung, kéint ee soe vun uewen no ënnen, d'Unerkennung vun net-kontributiven Zäiten, wéi zum Beispill Studienzäiten oder Zäite vu, wat sinn dann d'Babyjoren an esou weider. Dann. Virun allem eng gesetzlech festgeluete Leeschtung, wëssen ëmmer, d'Gesetz kënn ënneren, mee d'Leeschtung ass gesetzlech festgeluet, an da generell, an da generell, an dat huet sech besonnesch an der Kris 2008, 2009 gewisen, déi Länner, déi staark öffentlech Versécherungen haten, dat waren och déi, déi eppes am Grapp haten, fir déi ganz ekonomesch, sozial a finanziell Entwécklung an hiren Länner ze stabiliséieren, positiv ze stabiliséieren, wat ganz vill bäigedoen huet och fir de Gesellschaftszusammenhang an deene Länner. Et géif ee jo da mengen, datt jiddweree misst een do e System ënnerstëtzen. Mär wësse jo, firwat datt mer Géigner hunn an där do Oppositioun. Mär hunn d'Géigner, ech kéint se elo Kapital nennen, ech kéint se Patronat nennen, ech kéint se Aktiebesëtzer nennen, ech kéint se Lobbyiste fir privat kommerziell Versécherungen nennen, ech kéint neoliberal ideologesch Denkfabricken nennen, ech kéint vill lo Bezeechnungen dofir huelen, mee et ass e Faktum. Där huet alt, erlieft bal all Dag, dass d'Patronat keng Cotisatioun wéi méi bezuelen. An da kréie mer direkt d'Fro vun der Kompetitivitéit un de Kapp geklakt. Wëll en net méi fir d'Sécurité sociale ginn. Si wëllen och keng Steiere méi bezuelen. D'Steieren ëmmer méi erof. Grad wéi wann zënter 2010 d'Steiere fir d'Betriber net massiv erofgaange war. Wat d'Betriber méi grouss sinn, wat méi massiv war. A si wëllen natierlech en Deel vun hinnen hir Geld, hiert schwamend Geld investéieren a Fongen, déi virun allem privat kommerziell dann och ënner anerem Assurancen hunn, wou da se och ka wonnerbar Profitter gemaach ginn. Et gëtt also vun där Säit eigentlech kee richtege Grond méi, Ausser, ausser déi, déi et emol zu aneren Zäite gouf, dass ee wierklech Interessen hat och vun enger Reproduktioun vun der Gesellschaft, vun den Aarbechtskräften a vun deene Leit, déi schaffe ginn. Mee soss gëtt et vun där Säit eigentlech keen direkten Interesse méi u staarken öffentleche Pensiounsversécherungen. An dass jo dat, wat mer all Dag iwwert d'Televisioun héieren, iwwert de Radio héieren, an de Press liesen, vivill Lobbyisten, vivill vun de groussen Big Four an esou weider wäerten dat doen eis ëmmer erëm verzielen. Mä den OGBL seet de Contraire a mär hu Recht, well fir d'Leit ass d'ëffentlecht Pensiounswiesen dat, wat hei, an ech hunn se opgezielt, déi real Stäerkte huet an et ass och do, wou finalement de gesellschaftlechen Zesummenhalt vun der Zukunft ka garantéiert ginn. Sou, an da kommen ech Eben zu der, zu der Analys, respektiv zu deene Saache wéi mär proposéieren. Mir hunn am zwee, am Joer 2012 hate mer schonn ënnert dem Androck, dat sinn dann déi selwecht Europäesch Kommissioun, hate mer schonn eng negativ Reform vun de Pensiounen, well dat eenzegt wat passéiert ass, Mä dat war d'Leeschtungsverschlechterung, nämlech wéi an Zukunft d'Pensioune sollen ugepasst gi wann deen Dag, wou d'Defiziter méi héich, also d'Dépensen méi héich wäeren wéi d'Recetten, d'Ofschaf vun der Allocation de fin d'année, wann et iwwer 24 Prozent vun der Cotisatioun geet, a souwisou eng Leeschtungsverschlechterung progressiv iwwer d'véierteg Joer, wou, an dat ass jo besonnesch interessant ëmmer ze héieren, Dass gesot gëtt, majo, d'Jugend ass jo eigentlech déi, déi déi verléiert, andeem se muss d'Pensioune vun haut bezuelen. Mee dat, wat passéiert ass, dass virun allem eng Jugend wäert getraff ginn, well elo schonn decidéiert ass um Niveau vum Gesetz, d'Pensiounen ëm 14 Prozent, wa si an d'Pensioun ginn, verschlechtert sinn. Do kann een d'Welt op d'Kopp, op d'Kopp dréinen. Dat war eng negativ Reform, well si huet eng Säit vergiess, dass d'Recettësäit. Et huet keen politeschersäits d'Fuerderung gestallt, d'Optioun gehat, fir iwwer zum Beispill iwwer d'Cotisatiounen ze schwätzen. Sou, an dës Kéier ass et ganz kloer, Mär sinn net der Meenung, dass eist Pensiounswiesen an den nächste Joren a Problemer kënnt. Dat constatéiert och d'IGSS. D'IGSS, an ech kommentéieren net déi laangfristeg Etüden elo nach weider, mee och si, ech mengen, ass bis d'Joer 2043, wou an esofern eis Pensiounssystem fonctionnéieren, an anere Wieder, d'Rentemauer, ass emol egal wéi, bis no 2043 erëm op en Neits verréckelt. Sou, da ginn et aner Donnéeën, dat ass, dass kéint an der nächster D'Period de couverture, déi geet bis 2032, eng Situatioun entstanen, wou mer keng Reserven, zousätzlech Reserve maachen, déi jo enorm héich sinn, déi sinn bei 4 Komma oder bal op 5 Mol vun den Dépensen, an dass déi Situatioun kéint entstoen. Voilà, dat ass d'Situatioun. Finalement ass de Pensiounssystem, den öffentleche, ganz gesond, gëtt also guer kee Grond, do iergendeppes ze bemängelen. A sollt dann eeben eng Situatioun entstoen, an dat ass mat deeër Hypothees, wou mer eis haut befaasst hunn an zu interessante Conclusiounen komm sinn, zënter iwwer 50 Joer gëtt keng Cotisatiounserhéijung, wann een de Verglach mécht och vun de Cotisatioune fir d'Sécurité sociale, wat eigentlech de Bäitrag ass fir d'Sécurité sociale,

do ass Sputt an do ass iwwert déi sougenannte Kompetitivitéit, wou ëmmer erëm geschwat gëtt, an all deene leschte Joren u sech eng super Kompetitivitéit gewiescht, kéint ee soen, extra Profitter, déi konnten iwwert dee Wee realiséiert ginn. An et ass fir eis an Zukunft ganz kloer eng Saach vun de Recetten an net eng Saach vun de Leeschtungen, wann et ëm d'Diskussioun vun de Pensioune geet. An anere Wierder. Den OGBL confirméiert haut, dass e géint all Erhéijung vum gesetzleche Pensiounsalter ass. Dat gëllt net nëmmen d'normal Pensioun, gëllt och fir d'Pension anticipée, net dass et do Mëssverständnisser ginn. Mär confirméieren, dass mer géint all weider Leeschtungsverschlechterunge sinn, well mer guer net d'Opportunitéit dovun agesinn. Drëttens, Sollt et e Problem ginn an der Entwécklung, dat heescht, dass trotz all Reserven, déi jo dann nach bestinn, et géif dozou kommen, dass dobémol d'Dépense méi héich wäre wéi d'Recetten, à voir, mee da muss et elo scho kloer sinn, dass dann et dës Kéier ëm d'Finanzéierung geet an dass d'Cotisatiounen an d'Lut geet. A mir kënnen eis souguer virstellen, dass an eng éischter Phas, opgrond vun deene Chifferen, déi ech Iech genannt hunn, eng Patronatssäit déi éischt ass, déi u sech méi Cotisatioun muss bezuelen, nodeem 50 Joer se eigentlech do stabil bliwwe sinn. Mir kënnen eis och virstellen, dass, wann ee wëll, déi Leit, déi mengen, do géif iergendwann e Schock kommen, Et ass vläit guer keng esou eng domm Idee, dass mer do scho ganz rechtzäiteg ufänken. Firwat soll net eng Partei an hirem Programm hunn, dass d'Cotisatioun an der nächster Mandatsperiod eropgesat ginn, sanft eropgesat ginn, fir eigentlech Pérennitéit dann nach, ober ech huelen dann hir Wieder, fir d'Rentemauer emol nach e bëssen méi no hannen ze réckelen. Dat géif nämlech och bedeiten, dass dann d'Ajustement vun de Pensiounen, wéi d'aktuellt Gesetz et seet, net direkt a Fro gestallt wär, dass also dat méi laang tel quel ofgeséchert wär. Mir kënnen eis och virstellen, datt en Deplafonnement gemaach huet. 1992 ass de Plafong vu véier op fënnef Mol Mindestloun eropgesat ginn. Mär kënnen eis virstellen, datt wa méi Recetten noutwenneg sinn, datt mer dann natierlech musse kucken, wou sinn déi Ëmverdeelungen, déi positiv, déi sozial fortschrëttlech fir eis Gesellschaft méiglech. Dat wäert d'Deplafonnement, dat heescht d'Cotisatioun, plafongslos eranzedreiwen, déi 24 Prozent. Dat bedeit op där anerer Säit, elo giff natierlech ee soen, jo da ginn d'Pensiounen och deementspriechend an d'Lut soen mer. Jo, a mir kënnen eis also do en Ëmverdeelungseffekt virstellen, datt mer also mat wuessender Héicht vun de Cotisatiounen oder vum Revenu, datt also och dann eng Degressioun besteet um Niveau vun der Pensiounshéicht. Dann hätt mer eng positiv Ëmverdeelung an e positiivt Element vun zousätzlecher Finanzéierung. Mir kënnen nach vill iwwer aner Finanzéierungsquelle stellen, déi dono kommen, wann et net géif duergoen, zum Beispill eng Contribution solidarité vieillissement, da si mer an enger Logik wéi d'Assurance dépendance, mir sinn an enger Logik, wou mer eis kënnen virstellen, dass eeben och Revenuen, wou haut keng Cotisatiounen bis haut opgehuewe ginn fir d'sozial Sécherheet, zum Beispill Kapitalrevenuen, dass déi eben dann automatesch och géife matdroen zum Finanzement. Déi doen Ideeën, och déi lescht, déi sinn eigentlech net domm, aus deem einfache Grond, well mer souwisou, an da kommen ech op déi 2060 nach eng Kéier kuerz zeréck, wou ech gesot hunn, et ass Wahnsinn, Projektiounen op 2060 ze maachen, well mir diskutéiere jo och vill iwwer Numérisatioun, Digitalisatioun, wou jo haut keen sech eigentlech méi esou richteg traut ze soen, wat ass dann, a mat Recht, Wat ass dann am Joer 2006? Wéi gëtt dann am Joer 2006 iwwerhaapt de Stat finanzéiert? De Stat finanzéiert? Wéi gëtt eng Sécurité sociale am Joer 2006 finanzéiert par rapport zu all deenen Hypothesen, déi haut schonn opgestallt gëtt? Also si mer souwisou schonn warscheinlech an engem ganz anere Film an Diskussioun. déi da kënnt an ass, jo, wou kommen d'Suen hier? An ech soen Äech dat heien, Mär wëssen zwar zimlech mat Sécherheet, dass mer 2060 doudsécher net méi deeselwechte Finanzéierungsmodell wäerten hunn, wéi mer haut hunn. Mee wat mer awer och grad esou sécher wëssen, dat gëtt, an dat ass ganz kloer, Da ass d'Ausenanersetzung iwwert wee finanzéiert wat fir d'öffentlech Versécherung, da jo och fir de Stat un sech, de Sozial a Wuelfahrtsstaat, wee finanzéiert wat, dat wäert, grad esou wéi an der Vergaangenheet, Joer fir Joer d'Ausenanersetzung sinn. A mir wäerte vill Renconteren hunn bis d'Joer 2060, wou et drëms geet ëm d'Ëmverdeelung vum gesellschaftsche Räichtum, ënner anerem och fir eng seriö Ofsécherung am Alter. A wann d'Dépensen elo an d'Lut ginn, ass et finalement e politesche Choix, wat ee wëll an der Gesellschaft, wéi ee seng Richesse wëll verdeelen, ob een déi eeler Leit, déi pensionéiert Leit, ob een déi wëll an engem mënschewierdegen, ausserhalb vun der Aarmut wëll liewe loossen, dass se kënnen hiren Niveau wäitgehend behalen, deen se och am aktive Liewen haten, oder ob een dat net wëllt zu Gonschte vu Kapitalprofiten an aner an aner an aner Saachen. Dat ass déi fundamental Fro an net iergend eng aner. Zu de Mesurë kommen dann nach eng ganz Partie Iwwerleeungen. Ech hu gesot, mär si géint d'Eropsetze vum Pensiounsalter. Mär hunn awer guer näischt dogéint, datt d'Leit esou laang wéi méiglech kënnen ordentlech schaffen, gesond schaffen, sécher schaffe mat ordentleche Aarbechts a Lounbedéngungen. An do hu mer jo e Projet de loi Gestion des âges, do ass viles nach net an der Rei, geet net wäit genuch. Mer sinn nach ëmmer an der Diskussioun iwwer d'Aféiung zu engem Droit de travail à temps partiel an eng gläichzäiteg eng Retraite partielle. Dat si Weeër, Niewent natierlech eis Diskussioun iwwert d'Médecine du travail, also all déi Froe ronderëm d'Gesondheet an d'Sécherheet, d'Formation continue, kéint ee soen, d'Sécurisation des parcours professionnels scho fréi un, bis de eben iergendwa kanns an d'Pensioun, dat si ganz wichteg Froen. An dann natierlech d'Verbesserungen um Aarbechtsrecht, wou et Vill manner Méiglechkeet fir eeler Aarbechtssalariéen aus der Aarbecht erauszedrängen. Dat sinn déi eenzeg seriö Mesuren, wou eben een kann fördern, dass d'Leit méi laang och an hire Beruffer bleiwen, méi laang an hire Beruffer schaffen, bis se eben an déi normal Pensiounsalter kommen, a wat jo natierlech och eng Fro vu Recette ass, well sou laang se an hire Beruffer schaffen, bezuelen se och eng Pensiounscotisatioun. Dann nach vläit d'Saach vun de Stagezäiten. Et ännert sech vill um Niveau vun der Formatioun. D'Leit gi méi laang an d'Schoulen, d'Universitéiten. An et ass esou, datt jo souwisou sech ze erwaarden ass, an da jo ass dat och e Parameter, deen eigentlech feelt an den Etüden, Dat ass eng Projektioun ze maachen, wéi laang wäerten an Zukunft d'Leit iwwerhaapt schaffen, vue dass a schonn hir Pensiouns Pensiounen ofgebaut goufen a b se méi spéit an den Aarbechtsprozess kommen. Eng ganz wichteg Variabel. Mir hunn dozou emol ee Bäitrag direkt ze maachen. Dat ass d'Stagezäiten, déi haut immens rigid sinn, bis 27 Joer sinn et, mengen ech, dass déi déi Zäite méi flexibel gehandhaabt ginn, déi se als Schoulzäiten ugerechent kritt. Haut ginn och Leit, déi méi spéit eréischt e Studium maachen an déi mussen och kënnen ënnert dee Benefiss falen, grad esou wéi et muss méiglech sinn fir Leit, déi studéiert hunn, dass se kënnen e Rachat maache vun hiren Zäiten, natierlech bis zu engem gewëssenen Niveau plafonéiert, fir also dass do och ordentlech Pensioune kënnen ofgeséchert ginn. Ech mengen, dat ass och nach e Punkt, dee mer an deem doe Kontext net solle vergiessen. Voilà, Dat ass eis Approche zu de Pensiounen. Dat wäerte mer och vertrieden iwwerall, wou mer iwwer wäerte matschwätzen. Dat ass eise Message un d'Politik, virun allem och un all Parteien en vue vun den nächste Wahlen. Dann hate mer Jo, dann hate mer nach e leschte Punkt. Et ass natierlech niewent de Verträg aus dem Spidolsberäich nach eng ganz Par bah, eng Partie vun eenzelnen Entreprisen a Kollektivverträg haut de Moien op der Tagesuerdnung. Ech fänken u mam Bau a mam Artisanat, wou mer op dräi Punkten, an dräi Felder kann ee soe Konfliktbeweegungen hunn, do wou et eigentlech komplett onverständlech ass, datt mer net weiderkommen. Dat huet awer anscheinend d'System, an du huet och virun, wéi war et, 2013, et net genotzt, datt mer quasi virum Streik stinn. Op alle Fall ass do keng Celluléier erausgezu ginn. Dat ass am Bausektor, wou et esou ass, wou Mä ganz kloer par rapport zu der Evolutiounen am Bau, mir hunn och e Bauboom hei am Land, hei am Land lafen, dass mer drop drängen, dass et zu enger Verbesserung vun de Léin kënnt, net nëmme vun den Tarifléin, mee virun allem och, virun allem vun de Realléin. Mir hunn och qualitativ Mesuren, déi mer proposéieren, wéi ënner anerem de Congé Social an, wou mer mat engem Patronat konfrontéiert sinn, also d'Syndikat Bau, de Jean-Luc ass concernéierten, wou e Patronat probéiert op Zäit ze spillen, provokativ Fuerderungen ze stellen, wéi erëm eng Kéier Verschlechterung vun den Aarbechtszäiten, dat war schonn d'lescht Kéier esou, wat fir eis inakzeptabel ass. A mär sinn an der Situatioun, datt, wann elo net seriö verhandelt gétt, da gëtt et effektiv déi éischt gewerkschaftlech Aktiounen am am fréien Hierscht. Sou, do si mer do. Bei de Liftbaueren hu mer moin e Protestatiounspiquet um hallwer sechs virun der Chambre des Métiers um Kierchbierg, well et och do an dem Kollektivvertrag net weidergeet an ufänkt d'Saach elo kritesch ze ginn. An dann hu mer Op Grond vun enger anerer Denominatioun oder Zesummeschloe vu Beruffer um politesche Plang, kéint ee soen um reglementaresche Plang, an der Reform vum Droit d'établissement, wou elo de Carreleur-Beruff net nëmme just Carreleur ass, mee finalement ass en och Marbrier an Tailleur de pierre, dat ass alles zesummegeschloe wou mer awer dann verschidde Federatiounen wou mer verschidde Federatiounen am Spill hunn an dat anscheinend de Problem ass, well déi eng wëllen, déi aner wëllen net, fir datt mer do net zu engem Kollektivvertrag kréien, deen kommen, deen da jo d'Obligation générale muss sinn. Do ass awer elo wierklech d'Federatioun vun den Artisanen absolut opgefuerdert, opgefuerdert, dass do wierklech produktiv, kreativ geduet hunn, soss kréie mer do och nach e Sujet, deen net méi wäert aus der Aktualitéit kommen. Dann hate mer och haut de Moien hate mer d'Uni. D'Uni hate mer direkt an zwee, an zwee, dräi Punkten op, op der Tagesuerdnung. Den OGBL ass jo och do majoritär an där, an där, an där Delegatioun, a wou mer, 100 Prozent majoritär, do ass och majoritär an där Delegatioun, an wou mer elo net, ech ginn elo net op all Punkten an, mee wat bedauernswäert ass, dat ass och déi ganz Geschicht, bon, ech soen elo vun der Finanzéierung vun der Uni, da si mer an der Budgetsfro, wou mär drun erënneren, dass Reserven bestinn an dass ee soll oppassen. Et huet een näischt dogéint, dass ee méi spuersam vläicht fonctionéiert mat sengem Geld, Mee den OGBL warnt ganz kloer, datt mer ufänken dann qualitativ Verloschter um Niveau vun der Uni ze hu par rapport zu bestëmmten Enseignementen, déi do gemat sinn. Dat kann awer doudsécher net eis Zukunftsperspektiv hei zu Lëtzebuerg sinn, spréch Rifkin an aneres. Sou, dann hu mer op der Uni e ganz anere Problem, dat ass dee sougenannte Conseil de Gouvernance, wou mer eigentlech mat Bedauern feststellen, datt vill Leit anscheinend do och vun Entreprisen do dra sëtzen a wou mer eis d'Fro stellen, ob dat iwwerhaapt kann de Wee si fir eng seriö Uni an engem allgemeng öffentlechen Interesse kënne fonctionnéieren ze loossen. An dofir hale mer, hale mer drop, well et och en Etablissement public ass. Hale mer drop, dass och e Vertrieder, mindestens een, mee wéi bei de Sociétés anonymen, Vertrieder vum Personal am Verwaltungsrot, dësem Fall ass heescht dat Conseil de gouvernance, sëtze mat Stëmmrecht an net wéi elo proposéiert, wou ee kann do erakucken a mat Konsul oder als Observateur. Dat geet eis net duer, zumools well dee Projet de loi jo dann och drënner d'Intentioune gëtt, d'Matbestëmmung endlech op aneren Niveau, méi déiwen Niveauen ze verschlechteren, wann ech dat gutt verstan hunn. An deem Ganzen ass et da begréissenswäert, begréissenswäert, dass d'Kollektivvertragsverhandlungen erëm ufänken. Do ass, meng ech, am Juli nach eng Reunioun virgesinn, nodeem och do Leit geduet hunn, si missten iwwer Leeschtungsbewäertung an iwwer esou Typpe vu Cahieren diskutéieren. Do ass anscheinend esou, datt och dem OGBL do gelongen ass, datt op där anerer Säit e Schratt zréck gemat gëtt. Dann hu mer an der weiderer Lëscht vun Entreprisen de Kollektivvertrag Banken, wou jo elo viru kuerzem en Ofschloss gemat ginn ass. Ech ka jo hei soen, dass mär als OGBL eigentlech elo net a Begeeschterungsstierm do gefall sinn iwwert deen Ofschloss, wou eigentlech net vill dra loung an engem Secteur, wou mer soen, deem geet et gutt. Do hu mer Produktivitéitsentwécklung an do gëtt et endlech Zäit, dass emol erëm real Lounentwécklunge stattfannen, niewent ebe ville méigleche Verbesserunge vun de vun den Aarbechtsbedingungen. Dat ass deen ee Punkt. Deen anere Punkt, dee wëll ech awer dann awer ganz kloer uschwätzen. Ech hu gemierkt, dass um Radio 100,7 en Interview war, wou gläichzäiteg dann den Direkter vun der ABBL, den Här De Cillia souz, plus dann de President vun der ALEBA, den Här Scolatti, an wou den Här De Cillia, sech dozou verleede gelooss huet, eng Analys vum OGBL ze maachen, déi ech ganz interessant fannen. En huet eis sengersäit aus attackéiert, andeem e gesot huet, Jo, do gëtt et den OGBL uewen, dat sinn déi Gemeng, déi elo hei um Dësch sëtzen, respektiv Och dat, wat fir den OGBL de Bankekollektivvertrag verhandelt, sinn och d'Leit vum Nationalvirstand domat gemengt. Jo, déi wären an den achteger Jore stoe bliwwen. Klassenkampf, Klassenkampf, déi wäre guer net méi up to date. An da gëtt et d'Syndikater, d'Beruffssyndikat an d'Basis vun de Membere vum OGBL, déi d'Welt anescht gesinn, also natierlech a sengen Ae vill méi raisonnabel a realistesch gesinn, wéi Déi klassenkämpferesch Spëtzt vum OGBL. Ech wëll just dat heie soen, ech soen dem Här Dicillia Merci fir dat Luef, wat en eis ginn huet, aus deem einfache Grond, well mer, an ech hunn d'Pressekonferenz ugefaange mat dem Klassenkampf, dem Här Dicillia no, de Klassenkampf am Gesondheet a Sozialwiesen, d'Mobilisatioun, d'Massemobilisatioun, Honnerte vun Delegéierten, Gedold, Disziplin, kloer Fuerderung, kloer Verhandlungsféierung, an der schlussendlech Virbereedung bis an d'Streikfäegkeet fir legitim Fuerderungen duerchzesetzen, alles dat wat also den Här de Cilia als Klassenkampf tituléiert. Ech si stolz, datt mer dann eng ganz klassekämpferesch Gewerkschaft an deem doe Sënn sinn an ech bedauern also all déi aner Gewerkschaften an och déi Gewerkschaften, déi dann anscheinend deem dann Recht ginn, déi net op deem Niveau fonctionnéieren, well ech mengen, datt se finalement iergendwann historesch gesinn keng Zukunft méi hunn. Dann den nächsten Dossier ass den Automobilsclub. Do erënneren ech drun, un de Piquet, dee mer hate wéinst der Mise à pied vun enger Delegéiert, déi an eisen Aen absolut aus fadenscheinege Grënn do entlooss ginn ass. Mär hu jo och schonn de Maintien de salaire do zougestane kritt. Mär hunn Aktioun gemat. Piqué virn op der Place d'Armes virn enger Woch an déi Delegéiert get probéiert vun engem Direkter do eraus gepuscht ze gin aus deem Betrib. Majo well et eben, bon d'war ass dann eben och eng klassenkämpferesch Delegéiert fir dann lo mol déi einfach d'Interessen, d'Werbs an d'Louninteressen vu senge Leit vertrëtt an dann eben dem Direkter net passt. Mär wäerten natierlech, bon, et ass elo e Geriichtstermin am Ufank Juli, do wësse mer net, ob schonn en Urteel fällt, gefalt gëtt, gefällt gëtt oder net gefällt gëtt. Mee wat awer ganz kloer ass, mir wäerten d'Aktiounen weiderfueren, well et ass eng Sauerei, wann een op déi doe Manéier probéiert, Delegéierten lasszeginn. Dat ass net D'Philosophie, de Sënn vun der Matbestëmmung an de Betriber, Sozialdialog, ech erwaarden mer eigentlech, datt déi aner Federatiounen, Patronat, déi jo vill ëmmer vu Sozialdialog schwätzen, da vläicht dem Direktor vun dem Automobilsclub soen, datt dat vläicht net déi Aart a Weis ass, wéi si sech d'Welt och virstellen. Mee wat fir eis op alle Fall ass, datt mär elo schonn esou eng Repetitioun hu vun deem, datt et einfach vill ze vill einfach ass, engem Delegéierten, lass ze ginn. Dat heescht net, dass eis Delegéiert do nëmme wäert zréckkommen an de Betrib. Mir haten dat elo scho mam Patrick Goerter am Cactus. Just wat net geet, an dat ass jo elo erëm hei passéiert, dat ass einfach eng Mise à pied ze maachen, och wann een herno juristesch no Zäit, Zäit, Zäit X iergendwann Onrecht kritt, mee esou laang ass déi Delegéiert net am Betrib, esou laang däerf e President, demokratesch gewieltene vun enger Delegatioun, seng Aarbecht fir seng Leit net maachen. A mir haten dat schonn an der Diskussioun am leschte Gesetz, Diskussioun zum Personaldelegatiounsgesetz, wou mer dat gefuerdert hunn. Mir sinn net domat duerchkomm. Awer ech wëllt hei nach eng Kéier widderhuelen, Do ass eng Gesetzesopbesserung einfach noutwendeg, well dat geet net. Demokratesch gewielte Leit kënnen net einfach esou aus engem Betrib einfach geheit ginn, onofhängeg wéi herno dann D'Resultat vum Urteel ass, well et misst eigentlech ëmgedréint sinn, well een, deen de Maintien de salaire an engem Schnellrichtersproch zougestane kritt, dee misst eigentlech och zougestane kréien, dass en egal wéi am Betrib weiderschafft an dass en eréischt deen Dag gegebenfalls aus dem Betrib ausscheet, wou och dann e Gericht dem Patron Recht gëtt an net éischter. Dat ass eng ganz, ganz wichteg Saach. Sou, elo weess ech net, ob ech nach ee Betrib.